Hello, CTL technology in nan kut kan tlaih ṭhan hna. Atutan cu hmanthlak remnak a ṭha ngaimi application pakhat Recharge timi application hmang in hmaan kan i thlakmi kan remh hna lai. Macilh zeikhi dah kan remh lai kan ti si ahcun hmaan kan i thlak tikah kan pawngkam i a dirmi lang hna hlah seh ti kan duh mi te hna a hung langmi pawl khi zeitindah kan phiat lai timi kha kan tlawng lai cun hri te hna hei ti bantuk tung te hna hei ti bantuk a ummi pawl kha kan a phiatnak ding kan van cawng hna lai i hika i hika nan van hmuhmi application te hi si lem hi application hi android phone in cun play store ah download na lak duh si ahcun kawlram phaisa in thongthum in cawk hau le hi cu free in a ngah lo. Cucaah cun iPhone zong khin free a ngah lo le keimah nih free ka kawl i hi free ka lakmi si caah a duh men um si ahcun comment ah ka hal law hika a remnak application hi link ka van in pek hna lai ti zong kha van chim ka duh. Citin dah kan tuah lai timi kha kan van zoh hna lai ka youtube channel te hi subscribe le apong ummi darkheng le all timte ka hme pek ve law cun ka facebook page simi ctl technology te zong hi like ka hme pek ve te ka pakhatnak chama download na lak kho sia cun mak application te khan na van on pek lai hitin hung chuak lai i ke le kap i album timi te na van lut pek lai kha khan rem ding mi hman thlak kha na van thim pek lai na remh dingmi hmanthlak khan a van thimpiak lai i ka hi hmanthlak van tuah awk hi um hua lo le kan lungfimnak ding ah pakhat tin ka van langhter ko lai mi hi nukum i chimmiau ta ni liau ka thlak mi hmanthlak se zan i ka thlak mi se le hi ka zawn a hmai ka te um mi minung hi phiu kudu a zau chia Cucaah cun mekhat in kan philh lai kan ti ahcun hika a tanglei nan vun hmuhmi a pakhatnak ah object remover timi te hi um. Cun makha object remover khawh in a lai te hi cu um rih selaw a pin lei te khin line remover timi te um rih le atu cu object remover timi cu kan pawngkam i ummi minung te hna aa zei kan ti la a zohchia deuhmi paoh kha phiatnak ca hman si le cucaah atu i phiat ka duhmi cu hika i hika a dirmi minung te hi Hika kutka karlak te a diammi minung te hi phiat ka duh caah makhakha a pakhatnak cem ah object remover timi te ka van thim piak lai. Laka cun hin brush timi te a direct um ko caah makha na phiat duhmi te kha zoom na van suai lai i zoom na van suai lai i na kut te nih tein asi na van thuh piak lai na phiat duhmi pa kha. Kha na van thuh piak khawh si cun hika cun te orhlei kap a tang te i ko timi te hi na van hmeh piak lai. Chikkhat na van hngah lai ee ok kha si ahcun kha minung kha um ti lo a kal cang. Cun ah hika le kap te a dirmi pa zong hi kan van phiat rih tuah lai. Hmm. Ko na van hmeh ṭhan lai. Ah, ok kha tlau cang. Cun hika thlanglei kap te zong hi te kan van phiat ve tuah lai. Ah, kha kha takhan a phiat le. Sinain hi cu na theih ve ding tu cu ah hmanthlak na duhmi zawn te na phiat si ahcun kha na duhmi zawn te kha a phiat chih lai caah khan a lawnnak ka zawn te hika zawn i kan phiatmi bantuk te zawn kha ah phiatnak ding kha pakhatnak cam ah van piah ka duh le ma kha save na duh sia cun hi ka cunglei te i fei piah mi te hin na van hmeh lai i kha khan save na duh nak poah khan save copy zong tuah kho si khoi ka ka poah khan save kho si ka van save ri lai lo nu ka van kir ta lai atu chu ah veilo kam van pia chang la tu chu object remover si ti loin line remover te mi te kha kam van pia chang lai shi te na um mi tung te na um mi kha zeida kam phiat la te mi kha kam van zo na la Asiahcun hika cun hmanthlak hi zan i ka thlakmi biak hika zan i ka thlakmi biakinn hmanthlak te hi si le nan va hmu kho dek maw? Hmanthlak a piangmi ka neih lo caah hi ka lei a cung te ah hin hri ummi te um khi electric hri zammi te um te khi mit a dawn zohchia deuh caah zeidah kan van hman piak lai kan ti si ahcun hika i ka van chimmi line remover timi te kan van hmeh piak lai i hihi line remover ah hin Line remover timi le segment remover timi te an um le segment timi te cu khi a cikdok cikdok te tawi tete phiatnak khi si. Line remover hi a saupi phiatnak si. Cun setting tein kan vang kal si ahcun a chah deuh le a ngan deuh a fa deuh khan thim khawh si le tu cu a fami kan thim lai ka phiat dingmi hri hi a fami te si ko caah. Le hri te khi amah ding ning tein zulh hau lo. Na kut hi ti na ti piak poh si ahcun a kawi tin na rin zong ah nangmah amah na thlah bakin amah nih a line doi lai i eh ah ka tikhin ko mi hau lon amah direct tin piat atang te kan vun phiat ri lai ah piat than atang hri kan vun phiat ri lai amah ni hri doi hmm ah very good tha bak mi ka uar tak mi se hri pawl cu na kut in ding ten na ti khawh lo hmanh ah a zawn thong in na kut in hitin na thawn piak sa cun amah nih a hri ning ten a zulh i khata khan tha ten a phiat dih lema kha khan na duh si ahcun hika zon a sep nak ka ti nak khan na sep la i hmanthlak na duh mi papo kha kata khan rem kho si hi hmanthlak rem nak te hi a tha tak tak mi keimah zong nih ka hman tak mi si azau tu nan za te chunga lunglom nak tam pi knai bye bye